baba kalito baba njoli wani munhu akangwara kumberengwa kuti ta hapana zvaunotiita ah, okay inini ndichiuya kudai so ndoda kumbotaura pamusoro pemunhu anonzi gambakwe gambakwe gambakwe gambakwe gambakwe gambakwe, gambakwe. please mdara gambakwa i know kuti lot of people uh, they are following you vanokuteera vakasubscribe vanolaika vanokomenda pamusoro pemavhidhiyo nemawedzi maspeech aunenge uchitaura but gambakwe ha gambakwe unomuziva mudhara anonzi hope yelchin'ono uyu wopero chingono anotaura zvinhu zvinenge zviri kumaground zvaanotoziva zvanonzwisisa gambakwe anyanya kuumana vakomana gambakwe aumani unoziva kuti anotaura nyaya achitaura zvinyaya maybe anodziinvestigator kana kuti anodzigugula kana kuti anodziwana papi agotaura ndo zvichaita mirai muone zvichaitika tigototeverera tichitevera nyaya dzake tichitevera mafutstep ake tichiti maybe tichaona nyaya dzakanzi dzaakataura dzichiitika gambakwe gambakwe gambakwe ha murume anonyepa uyo kumana serious serious unoziva tine dzimwe nyaya dzatinenge takatarira even zvakafanira even nyangwe maprofita emuzimbabwe anotaura achiti he zimbabwe ichaita sei kuchava nekupandukirana kuchi chega chega chaunenge vachitaura tinenge takamirira tichitarira kuti zvichaenda nekupi saka kana zvichitaurwa nagambakweso tinotoziva kuti asi muprofita ari kutaura zvinhu zvaanoziva zvinofanira kuti zviitike zvaano zvinozo nyaya dzaatoverifya akadziclear akatodzi eh, akatodzinzwisisa kunzwisisa kuti nyaya idzi dzindo zvinofanira kuti zviitike but at the end of the day tinotoona kuti isusu tiri kutoshandiswa nagambakwe tichimufollowa tichivhiwa mavhidhiyo ake tichilaika tichikomenta Ayi ari kutowana bag, ari kutorwa bag baba. Asi achitishandisa kunyeba. Munhu anonzi gambakwe anonyepa zvingaita. Iye munhu anonyepa. Yes, sometimes maybe anenge ane zvimwe zvanenge aitaura zvinoita kuti maybe zvazvinozoitika kumberi asi eh, most most of stories dzanotaura gambakwe nhema ndezvipi zvamungagona kutiudzawo kuti izvi zvakabudira izvi zvakaitika zvakazoitika izvo zvika ndikati huyai mucomment section mundiudze kuti agambakwe apakataura chokwadi apakataura gambakwe anonyepa mani uyu murume uyu ka anyepera nyika yese anyepera vanhu vese and the, the, the, the, the, the, the problem yandinoona iri kuitika futi kwaari ndeyekuti zvinhu zvaanenge aitaura zvinhu zvokunzwa zvaanotofidwa information anofidwa from uh, one to another uh, like inotouya maybe kwaari ari wechi5 painformation iyo yanenge achipiwa uku of which yato yatobva kuvanhu 5 yotozosvika kwaari and ichisvika kwaari kwacho haichina chokwadi mairi yamixwa nenhema zvokonzera kuti nyange information yake kana achiitaura ichiuya kuvanhu haisina power haisina kadhati gambakwe hayi please gambao ambotrai kuwana kutsvaga information inenge iri nani pamastories aunotaura panyaya dzaunotaura nezvinhu zvaunotaura tee wamboitawo zvinhu zvinobatika kuti ah, apa ndii ndakakuudzai paya izvi ndo zvazoitika asi kuti ungouya nenyaya dzisingazosviki pakupedzisira dzisina zvinozoitika dzinongori mastories okuti tingouya kuma tichingolaika chete mavhidhiyo ako tichivhiwa mavhidhiyo ako chitorova bhedhi rega kutora bhegi nesu zvakadaro shamwari tora bhegi nesu nechokwadi ya kauda tora bhegi nesu taura chokwadi uchaona bhegi richipinda usatora nenhema tomboisa nhema pasaidi gambako chaona bhegi richiita because ndo zvatinoita kuti ndo zvaunoona tichizoningirikira tisingazokuteererei varume